To peke dongi manye kano ko tuguru. Bwana weketho ga moods bwana. Magi joma nade bwana. Ma emo miyo kare kare jo tu tu tugo gi jok mape ko war gi kare. An apenyi mago ga dawa maduong. Welo ko mbaka peke ni tero kanyi unyuli. Peke peke tero kana. Ko kibe tugo ti wacha. Je bwana wi bwana. Ise yuangi. Ni bulo ni chako ya duka machela bwana. Ya jode machi chapo ruso mandas. Eh, wiri wacha. Onyulo.
Yes my yes. Onyulo.
Yes. Nase na, nase puonje ni iye na ngeot ka nyef. An man uh, yes my mm, lord. Abro yes, my lord. abro goy. Kasa wuoyo kod tibet piny donge. Mana luogi tibet piny. Ngane mana dwan mo tuko de. Come here. Onyolo. Yeah.

Koni ni omiyi wembe to gi mo mar kukamwacha. Eh, ni mo mo mar ng'o. Mama kawuono dwa timo leo dwa kae. Kusidwa hera rabondo rabondo cha.
Bende ng'ama samoro koor tidhi ka koori bwana onyulo. Ano kadwa to to miyo na mana mapiyo ni ya. Kamiya pesa dhiyo.
Kone ni ya. Kone. Ung'eya ma. Ichaki kone. Gowi te mwana ma jo jo jo duk ni mana de kusunye kusunye che no mi tenda moro ge saka jo ni mo yo jo jo duk ni go. Ne unyu de kumo yi bwana unyu. Ubebedu ngat mami na mina wach mangeni de bwana. Kore boda boda kon. Boda boda kon ina ngeri.

Koro kata na mang'eyo dang'eyo mari modak modhaega mano odak Westlands ma MC ndalo moko nodo MC. Eh mano. Mane ma mano. Sema sema sema sema sema.
Wewe ndio asewuotho asewuotho ni mondo akia ng'ato ok ayudo. Koro ng'isa ni kijana no manyo no. Eh. Na kia nodake gorofa ni. No, ka to kana nodake.

Mane gima itedo? Atona bondo cha kanyo sewuok bwana ng'ano temo ok iwe bwana. Oh, sorry. Eka bakia.
An kata kaka nodonjo ka ing'e iwe nang'e bwana uji bwana sisi odak gi sisi bwana chako.

Eh. Goka ni chimatini wacho ni ati style bar fly on ah, no iwacho iwacho iwacho ni in gi jabondo mo na no go do ah, no ka yudi do ge ka eheri eh wuo wuo kanyo te choma o kanya choma in kono in tiben ti nyako mo sei ka eheri ga beni tie nitie na wangisi ai nisi ndio ge wadu wadu wadu wadu wadu kama wadwa go nyithindo ka cheka mondo to dong' ngima mondo otadigi ni kase timoga peke jeng to an kata ai to guria nyicha pacha tin jogi ne gimi timo kik ing'i gi nyathino one thing that i want to tell niya hmm. ada wacho ni anodi kanyo boka era boka chaka duogo nikech ka wacho gi to gidhi ng'ang'a ni jogi to notimo eh. koro in ma mondo item kal kal keke a a to kine mi wuog in mi wuog tani madong ka nyithindo ayu ka ka yudo ka mokwongo wuoyi marandere mano dhi romo na chaj macha to fu macha ki kono stoch ok orach ruok kata en ok orach ruok wang'e gi anene biti lakini taeri ga

An ing'e ni government nodhi ozoea, donge ineno uh, pol moko mag stima mikoroga gi. Hmm. Government nodhi ozoea ma kopo ni ati ni koka olo gi pesa to gi freeze account. Eh, acha ng'e ni ja pesa. By the way kwa yaka tidhi nyiew gari. Donge eh, mumi an apondo koni kasto mabe mana order mar lewni molewni. Ara kete nyithindo.
Oh.
Wamini.
Eh, lakini rach to. Ne, ne.

Ati maeri maimbara pana nalo mane chako kati anatingisa ne bro nyeo na sim sim kangisi kan sim sim okacham tiko na godo. Ibe nine to dong na nyeo. Nyeo to nyeo to naduga nyeo. Ndalo cha to nigo pap ma eh. Mm. Keti ibi chiri ibi ibi eh bro nganyo ni semu mulo ya. Ndalo ni kavu.
Eh. Kaugin. Eh

Mm. Oduma mit ahinya. Koro ne, koro ma koro ni ma koro nyako no kel wendo. Welo moko biro ot ka diere. Welo moko biro ot ka ma chama jiji ma to koro ne gi waka oguru eh oh eh samoro koro ne gi. Koso koro mano no bede. Eto mana ngoma mulo mtichi ne. Ya ye, to ko ma ma ma momi awacho ga ni nyiri moko konego biga iye ka omari. ma to koro ang'eni mana nyako ni eri koro ma ne ne kaka nyako ni en koro no tinya tinya ume gi gik moko ka eri en mang'e ni ne en gi yoma ne gi gik moko dwar eh mano kendo kanyo tinya ume mang'eny lich manare ne nyiri moko ka edwa nyere manare ni umari kenya kapipogo nyako mane gi yoma gi mongo umari hapana bwana maana toko hizi sipidi ya enya